Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň durmuşynda bina galdyrmak, ýol, köpri gurmak halkymyzda ata-baba sogaply iş hasaplanýar. Bu gün ir säher bilen şeýle asylly işlere başlaýarys. Şu gün ýurdumyzda birbada üç sany ýokary okuw mekdebiniň düýbüni tutýarys. Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki Bäş müň talybyň bilim almagyna niýetlenen Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň täze binalar toplumy, on iki ýyllyk umumy orta bilime geçmegiň, sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň, okatmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýalaryna laýyklykda, Bilim işi has-da döwrebaplaşdyrylýar. Mugallymlar we bilim işgärleri yhlasly, döredijilikli zähmet çekmek bilen mukaddes käriň abraýyny, ýurdumyzyň bilim kuwwatyny artdyrýarlar. Ylymly, bilimli, giň dünýä garaýyşly nesilleri terbiýeläp, Watanymyzyň halkara abraýyny has-da belende galdyrýarlar. Düýbi tutulýan binalaryň ýene biri. Mary welaýatynyň Mary şäherindäki Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň täze binalar toplumydyr. Bu toplum iki müň talyp üçin niýetlenendir. Häzirki wagtda ýurdumyzyň energiýa ulgamynyň kuwwatyny artdyrmakda giň gerimli işler alnyp barylýar. Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň täze binalar toplumynyň düýbüni tutýar. Bu ýerde bäş müň talybyň bilim almagy üçin ähli şertler dörediler. Gurluşykçy binagär ýaşlarymyz Berkarar Watanymyzyň çar künjeginde beýik binalary, köprüleri, ýollary gurýarlar. Olar ak arzuwlar bilen ýurdumyzy has gözel görnüşe getirýärler. Garaşsyzlyk ýyllarynda ençeme etraplar, şäherçeler, şäherler guruldy. Gurluşyk önümçiligi boýunça täze, döwrebap kärhanalar döredildi. Bu işler häzir hem üstünlikli dowam etdirilýär. Bularyň ählisi biziň ykdysady kuwwatymyzy, depginli ösüşimizi aýdyň görkezýär. Şu gün Arkadag şäherinde ýerleşýän Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň dabaraly açylyp, Ilkinji talyplaryny kabul etmegi ählimizi guwandyrýar. Ahalteke bedewleriniň gadymy mekanynda gurlan bu bilim ojagy atçylygy ösdürmekde möhüm ähmiýete eýe bolar. Bu gün Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň, Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebiniň, Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebiniň öz işine başlaýandygy hem aýratyn buýsandyryjydyr. Şeýle hem şu gün paýtagtymyzda, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň täze binalary açylýar. Akademiýada bilim almak üçin ähli şertler döredilendir. Ol ýaşlar baradaky alyp barýan döwlet syýasatymyzyň rowaçlanýandygynyň nusgasydyr. Täze binalar toplumynda bilim aljak ýaşlaryň, hünär derejelerini ýokarlandyrjak diňleýjileriň alan bilimlerini eziz Watanymyzyň hem-de mähriban halkymyzyň bähbitlerine gönükdirjekdiklerine berk Ynanýan, bilimler dünýäsine ilkinji gezek gadam basýan körpelerimize bolsa ýadygärlik sowgady, bilimli atly kompýuterler gowşurylar. Ýaşlarymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagy, sagdyn ösmegi, gowy okamagy, ökde hünärmenler bolup ýetişmegi üçin döwletimiz ähli zerur şertleri döredýär. Watana, halka wepaly, merdana pederlerimiziň mukaddes däplerine eýerýän, ruhubelent, zähmetsöýer ýaşlar kemala gelýär. Munuň özi täze taryhy eýýamda geljegimiz bolan ýaşlara bildirýän uly ynamymyzyň netijesidir.